Cais i croeso cynnes i chi gyd yma i Fenyw Cymru bore yma. Mae'n hyfryd gweld cyn gymaint ohonoch chi yma wedi troi allan i drydedd cynhadledd gwe ar Addysgu a Dysgu, gyda'r pwyslais heddiw ar wthio y ffiniau. Dwi'n hyderus bod gyda ni arlwy hynod o gyfoethog o'ch blaenau chi. Mae gyda ni dri siaradwr gwadd,

They're, they're, they're creative, they're confident, they're forward looking, they're ready for whatever the world might throw them, they're ethical, they're international citizens. Dwi'n hefyd yn hynod o ddiolchgar i ysgolion rheini sydd wedi um, rhoi ei amser i baratoi gweithdai. O'n i'n edrych ar y rhaglen neithiwr A mi oedd ychydig bach yn dweud fel edrych ar fwydlen mewn gwesty Michelin. Ddim bod fi'n gallu fforddio mynd i westy Michelin, ond pan chi'n edrych ar y rhaglen, mae hi'n rhaglen gyfoethog iawn, a fi'n hoffi darn o hwne, darn o hone a darn o hone. Mae yna gymaint o weithdai yn ystod y dydd, ry'n ni'n hynod o falch o fod yn rhan ohonyn nhw ac a gwrando ar yr athrawon a'r prifathrawon ac elwa o, o'r profiad sydd yn dod allan o'r gweithdai hynny. Why? One, why virtually no body language? Why? Quickly. It's distracting. When I'm running around, I'm telling subject or story. Here, I am utterly unimportant. The instructions are important. A dyna pa mae'r gair yn anelwig yna eto, achos dyn nhw'n yn siŵr iawn eto i lle mae yr testunau yma. yn mynd a sut fydd plant yn darllen mewn amser. Ac 'da ni'n meddwl o hyd ynglyn â'r llenyddiaeth, o' ti'n sôn yn barod am y gair a bod y dod a'r testynne yn fyw ynde? A wedyn un o'r apiau 'da ni'n ddefnyddio i ddod a'r testynne 'ma'n fyw ydi ydi Thinglink a ma' yym Jen eto'n Well we looked at three main questions, what do our children need, what requirements do we need to meet, because obviously they also need to be in our minds, and how can we bridge the gap between these, and making the most, you know, getting the most from our children. Dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi, ddim gofyn cwestiwn heddiw, gofyn cwestiwn mewn rhyw dri mis lawr y lein, ydy, be ydych chi wedi gymeryd allan o'r gynhadledd heddiw sydd wedi effeithio eich gwaith chi fel addysgwyr yn y dosbarth, ond yn bwysicach, sut mae hynny wedi effeithio plant a'r bobl ifanc ydych chi'n ei ddysgu o ddydd i ddydd, a sut ydych chi'n mynd ati i fesur y gwahaniaeth mae heddiw wedi wneud i chi

irrelevant to our own situations, I think. Cynhadledd buddiol dros ben. Mae yna siaradwyr gwadd wedi bod yma sydd yn ysbrydoli ni yn bendant, y tri ohonyn nhw. A wedyn yr ysgolion wedyn sydd wedi bod yn rhannu gyda ni i'w arferion da nhw, gwerth chweil eto bob un yn nhw. Buddiol iawn dros ben. We've heard a lot of uh, theory, I suppose, about what we should be doing. And obviously, I think it's important that something like this, where we've got all the heads in the room at once and Gwer in the room,

heb fod eisiau tynnu sylw dros ella un siaradwr neu un ysgol dros y llall, mae yna ddisgyblion wedi bod yma heddiw yma o un ysgol. Um, a ia, fel oedd yr athro'n dweud, proof of the pudding, lle. Yr, yr disgyblion hynny, y ffordd ar nhw um, ar goel i ni gwerthoedd i ysgol nhw a sut mae um, gwaith da ar ysgol yna wedi'w elwa nhw. Yn, yn sicr, dyna beth dwi'n mynd yn ôl efo fi. Dyna dwi eisiau i'n nisgyblion i acwn yr ysgol. Mae'r cyfrifoldeb arnoch chi yn un sylweddol. Dwi'n hyderus iawn bod chi'n gallu wneud o a bod plant a phobl ifanc Gogledd Cymru yn ddiogel yn eich dwylo chi.